Mir sinn a Primm, wou mer d'lescht Kéier opgehal hu mat spillen. Ech si elo grad vun der Aarbecht erëmkomm, hunn ech mer geduecht esou, ah, putain, ech wëll awer onbedéngt Fallout spillen. An du hues ech geduecht, komm, hëls nach e puer Folgen op, éier ech, éier ech nach ewech gees. An jo, mir waren d'lescht Kéier um Wee, fir ons mol a Primm e bëssen ëmzekucken, well d'Stad, déi ass, okay, d'Stad, dat klengt, Ah dach, Stad nennen mer et einfach mol. Déi ass vu Leit vun der Pulverbande iwwerfall ginn. Vun der Polverband! Ma wéi gejong, hä? Verstees de? Maja, a mir mussen elo mol kucken, ob do nach alles riit ass oder net. Da wënsch ech lech vill Spaass beim Nokucken. Sou, wien hunn mer hei? Ah, en Kasoldat, okay. Mir hunn, wéi eng Bewaffnung? Kuck mer mol. Géigestände, déi do géing ech scho gären huelen, mee ech hunn nëmme fënnef Kugelen dofir, dowéinst a bréngt mer et net esou vill. Hasi Mauser, do hunn ech e puer Schëss, mee déi ass awer net esou staark wéi. Am Fong hätt ech wierklech besser Karawanflinten ze huelen. Déi do mécht wéi vill Schued? Komm wiessel een an zwar, ah nee mir bleiwen elo mol bei der 10 Millimeter Pistoul. Ok hei, oh muer lues mer hei si erëm Sprengsätz. Ka mer deen schärfen oder net? Nee shit, dee ka mer net, aua. Fänkt jo scho mol richteg gutt un haut, wollt ech erëm.

Okay, mir sind nach weg, komm gut so. Okay, mir sind heuer Prim. Ah, gucken wir uns wohl heute um. Sieht ziemlich ruhig aus. Ich sind ganz ehrlich, ich sind so froh, dass der Radio am Spiel ist. Gell? Auch von, ich muss mal gucken, ob ich da einen Mod fand, für eventuell nach mehr Musik zu implementieren. Das ist aber. Net elo dass mer hei elo mat Dubstep ronderëm lafe mat Skrilla sou ba ba ba ba, nee ech wëll gären e bësse beim Genre bleiwen, dat heescht esou Fofzeger, Sechzeger Style ne, mee ech weis iech emol wéi dat Ganzt ouni de Radio géing ausgesinn. Dat wär ongeféier.

Boah, hien ass awer Hands. Kuckt mol, wéi léif hien ausgesäit. Ech gi se an. Kënnt mer him mol lach an de Kapp. So, pardon. Nee, nee, nee, nee. Oh, ich mein, da kann ech net méi treffen. Kann ech hien nach treffen? 15 Prozent an de Kapp. Okay, okay, los se fort. Nee, au, au. Ah, shit. Okay, an d'Lute geht lass.

Genau dat, Granaten. Äh, Kleidung. Ech muss unbedingt verkafe go, gell? Ech menge mir gi mol herno. Mir, mir reesen enker séier bei den Typchen do op Déngens. Op äh, Goodsprings, wou mer do verkafen. Ähm, mir huelen ons Unruhestifter Outfit. Wie gesäit dir? Nee! Du schon mal. Nee! Halt du mal da. Idiot. Aber dee passt nach vill besser bei de geile Cowboy huet der. Yeah man ech sinn en garantiiertg kee Wuer dann. Äh, mir ginn den anere nach looten mat eiser krasser Geschwindegkeet hei. Ich hoffe, dass net nach eent vun aneren an der Géigend. Komm, séier, séier! Wat eng Geschwindegkeet! Du läit nach eng Staang Dynamit. Komm, zum Papa. Du mer nach en unruhestiftde Outfit. Oh fuck, ech kann net reesen. Wann ech iwwerlaascht sinn, kann ech net reesen. Wart, mir leeën him mol, mir leeën mol bis dohinner. Ach, d'Tasche. Ne, déi hale mer op. Hä? Déi gehe mer raus. So. Lo gi mer séier bei den Tippchen zréck. Ne, ma, halt op de Motor. So, mir reese séier op Goodsprings. Good, Good Springs. Dat war hei fir Good Springs beliebt, ja. Do gi alle mol hi lussen. So, wat hun äh, Ritas Café. Reisende sagen, dass es zwei Wege auf den New Vegas Tipp gibt. Okay, Freeside, ja. Ah, an dresch kommt net gelees. Oh, hei si mer ëmmer an Good Springs. Hello, Mel. Gut, dass das alles gelaufen ist.

Sou, mir ginn emol heiran luussen bei de Goodsprings General Store an ech päife mer elo mol nach ee ran hei. Nee, ech fëmmen net. Moment, ech muss hei kuerz opman. Jo, dat ass d'Kräiz, wou en Raucher ze droen huet. Jo, ech mengen mir hunn e ganz anert Kräiz nach ze droen, mee bon. So, Chat. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nee, ech wëll verkafen.
Ech fänke souwisou eréischt méi spéit u mat Saache kafen, well am Moment lount sech dat nach net fir mech. Äh, zeigen Sie mir Ären Ueberot. So, mir verkafen dat hei. Hal mer, hal mer. RNK, Dollar kann ech am Moment nach näischt ufänken, dowéinst awer klappen mer déi. Alt Metall halen ech, well ech genau weess, woufir ech brauch. Dat gitt dir och nach gewuer. Kajou, mee nee, Crowbar ka mer verkafen, dat benotzt souwisou kee Schwäin. Där moderner Arts brauche mer, Dirty Water hale mer, Dynamit, Dynamit, Elektroschock brauche mer och nach fir dat wat ech brauch, Fresh Carrot, do komme mol Buffen eventuell, dat géif mer hëllefen, gepanzerter Volt 13 Overall, deen ass leicht, dee bréngt mer näischt, vun dohier verkafe mer deen. Hasi Mauser, déi hale mer och nach. Hülse kréie mer näischt, weider och näischt. Jugendmagazin kann iwwer, ech mengen et do ass, dass e besser ka mat jonke Leit kommunizéieren. Dat do fléckt mer nach elo mat der Lederrüstung, déi ka mer och verkafen, well déi bréngt eis och näischt. Lederrüstung, Wäsch. Bewegung minus eent. Och wann déi mittel ass, kritt ee méi schéi Saache wéi déi. Mod Sig P22 Flashlight. Da kucke mer mol eng un, ob mer déi kënne modden. Polizei. Huet hien och de Radio do a wat? Polizeiknüppel. Wech do mat der. Wech do mat der. Purified Water Red Scorpion Giftdrüse. Zack. Dat muss oppassen, gell, well geschwënn huet hie selwer keng Sue méi. Red Road Schmied, En robuste Karawan hale mer, hale mer, selbst de Mann han mer och, Stammes Überfallrüstung, déi kinne ech mer vu nach verkafen, mee dann si mer awer scho bal um Limit. Stealth Boys, Den Ba, oh, déi do brauch ech, déi do brauch ech, hallo, wann ech mer wëll eng speziell Rüstung ebe siche goen, brauch ech déi. Sweet Roll, Déi ass ze buffen. Troostlosegkeitsgift, Volt 13 overall, Volt 21 overall, weg domatter, weiter Machete, Halma, Halma, Halma, Halma. Okay, man hu mer jo lo genau fir dat verkaf wat mer brauchen, wann ech lift. Das sowieso bei den Händler Waffe kafen, dat ass vill ze deier. Elektroschrott, ech brauch wat ech nach brauch, dat ass wéi Sensormodul meng ech heeschen déi.

A fir déi do anscheinend e Mod. Do ass jo cool. Flashlight. Wat bréngt ons dat lo? Kann ech déi och un an aus man? Ne. Nee. Also, ah, mat Hacker. Ah, okay, okay, okay. Gut ze wëssen. Boah, ech schiessen net genau wie dat lo geht, mee... Ech hu mer meng verwitterte 10 Millimeter. War da eppes? Wéi d'Läich si verschwonn, wëllt Dir mech verarschen? Was ass dat dann? An ech huet gelies, dat war Scheiße. Das Wiki Advanced Casino. Ich weiß nicht, was sie nach Prüm geführt hat, aber ich rate Ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Wéi dann?

D'Zäit ass eng Saach. Wie sie wollen.
Vielleicht steigert es ihre Neugier, wenn sie einen Blick auf packende Exponate wie das echte Todesauto und Wenzel's MG werfen. Jo, kucken mer mol
déi Saach mol un. Hei en Auto, mä lewe Schung. Mä dee wär natierlech net schlecht hei am Spill, gell?

Schéngt schon ziemlech allueden ze sinn hei. Du mei. Okay, 75. Oh, da kann ech checken, cool.

Ass dat ähnleches wie Slumber? Oh Gott, äh, raus. Den Trick ass den, du kannst zweier Mal ein Passwort agin. Ne, wann du dat feiert agin hues, dann sperrt de Computer sech. Dowéinst muss et einfach nëmmen dräi Mal eent agin, a wann du dat richteg hues, gees du raus, gees erëm ran, an dann ass gutt. Da kannst du dat ëmmer erëm widderhuelen.

Interessant, wat erwaart ons hei nëmmen? Wow, ech gesi guer näischt. Muss d'Liit ja umaachen. Oh, du gesechs ja gesond aus. Äh? Äh, äh. Okay, hei sinn nach... Ok ja ke Problem so Haha RNK Dollar äh, Munition Dynamit Hydra schafft Dir fir d'Hydra? Uh, du ass de Captain America net besonnesch begeeschtert.

Medics. Uh, eng 9 mm Pistoul. Schéin. Korken, zack. Redix, och gut. Frigidaire ass eidel. Ah, do ass die Këscht, déi mer sichen. An dass dat net dran, wat ech brauch, natierlech. Dat ass jo wie üblech Blut, fällt han d'Regal erof. Mentet. Natierlech komm ich Blut oder mir rugeln. Dat ass safe. Ah, kann man natierlech net era, gell. Als éischt mol äh, Computerschlass an dann enker, äh, also déi verlaangen a bësse vill vu mir, gell. Wann net? Bis ons déi Wartungsschlüssel. Hm, interessant. Ech bin gespannt, wo wir do rakommen. So, komm, hol Blut, Blutpaket. Schein. Da kommt schon dran, okay. So, du gesehst auch gut aus. Da gucken wir uns das ganz mal weiter an.

Da sinn eng Dir komm mat sech deen hocken. Hei komm mal rop der guck man no awer mol un mir guck sech mal en Stacker duerch zu du ka geholt ha yeah! Äh ech si frou datt ech déi Luut do Pipper hu well mat dem Mod wou ech och drop gesat hunn ass och d'Beliichtung vun de Räim méi realistesch. Dat heescht do wou donkel soll sinn ass et och richteg donkel gell also. Ah, Wartungsschlüssel. Sou kann ech hei... Oh, wat scheiss op Schleichen. Mir sinn hei de Beschte vun de Beschten. Vielleicht doch, besser schlecht. du fragst, Kollege. Hä? Der Zustand... Hä? Wie ich zurück... Hä? Was soll das?

Ähm, guck mal, ob man echt jetzt schätzt. Keine Eile. Keine Eile. ja, du kannst aber sonst nicht machen, Kollege. Und mal keine Zeitung, die wo uns hilft. Beim Schwätzen. Überlegung 10. Purified Water. Selbst ist der Mann, der das jetzt flecke, Stealth Boy, ruhige Hand. Ah, shit. Ah, wie lang dat noch bis op den nächsten Dingens? Oh, nicht mehr lang. Dann killen ich den Typ schon, wo da hinten ist. Da kann ich, da kann ich die drei Punkte bei Spruch dabei machen. Okay, dann machen wir so. Jäger, was willst du? Oh, was...

Reparieren gi mer dann och 5 erop. Fertig. So. Äh, lo lucken mer nach schön gemütlich. Ein Kado la, Brillen haben. Lo mo kein Stress. Ich sehe schon fertig mit der Folge, mehr. Lo kein Stress. Crowbar kannst du ruhig haben. Ah, schön, Matt, die können wir verkaufen.

Tiens, fléck mer em, sou wäit wéi et geet. Zack, zack, zack. Zack, zack, ziemlech zügig, ne? Äh, sou nach Runruhestifter. So, lass die och geschö voll an mir kréieren mer eppes dobäi. Lederrüstung, die kann man noch verkaufen. Da hun mer nach e Brillenhelm. Ah, do kann ech och nach eppes Schéines weisen. So, dat läit och un der neier Mod. Ja Dir gesitt richteg, ech kucken aus dem Helm eraus, dat ass dat wat richteg gäil ass. Sicht herno wa mer déi Powerhelmen hunn an esou, do si mer och richteg wéi aus dem Powerhelm eraus. An do sinn dann och Funktioune wéi Nachtsicht, äh, Wärmesicht a sou Zeen dobäi a déi gesi richteg nice aus, gell?
So, okay, lo.

Wenn sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Sitz kämpfen, dann bringe ich sie selber um. Okay, jo, mä kann man mal roueg maachen, dee faule Sak do. Oh, aber äh, ge gewiss doch. Ich würde nicht Wichser, zulassen, dass Sie meinen Führer mit meiner Hilfe bekämpfen. Äh, ohne meine ich. Äh, bitte ihn nach.
Putain, bass du en Pisser, gell, wat leeft? Sou, an hei bei 28 Minuten, dann machen wir hopp lo mol Schluss mat dëser Folg. Ech hunn nach ganz genau eng Stonn Zäit, dat heescht, ech wäert nach eng oder zwou Folgen ophuelen. Da géing ech mol soen, bis geschwënn an merci fir d'Nokucken. Ciao!